Hi bantukin caan ṭha, caan sunglawi a kan petu kan Pathian an kan ṭhan ko seh. Na nunnak, kan nunnak, kan nunnak kan zate in tuni tiang lama kan hruaitu hi Bawipa a si. Bawipa lamhruainak hi fiang te a theitu nih hin cun amah thangṭhat hi an huam cemmi si an i ngaih cemmi zong a si cun amah lamhruainak a dawtnak a thei fiangtu nih hin cun khawmh zong kan i ngaih khawmh tlai hna hi kan ṭih cu tuzing caan ah hi bantuk in aa kum thong hnih le kum kul le kum thum zarhpani a hmaisa bik ah kan biakinn ah pulpit cung te ah keimah upavo nan ka pek le kai lawm taktak a ngaite ti ahcun church pastor nih asiloah Khrihfabu upa hna nih lak ding te khi si zeiruak ti ahcun kum hram thok a hram thok tu hi an biapi tuk an biapi tuk cucaah cun kum ram thok tein thawngṭha kan theihmi hna hi zei bantuk thawngṭha hlah an si tiah khi kan i ngaih tukmi an si tawn kei zong nih kai ngaih tukmi an si a cu lakah cun hika hin upavo nan ka pek le keimah tu hika han pulpit tlang ka van kai tikah hin minung lei in lawmhnak chim cawk lo ka nei bawipa tu nih ale tampi kan khrihfabu thluachuah an pe ko hna seh la tu jing caan ah ah i i khom dih in general meeting ah unit chart hna neih ding asi caah saupi caan kha kala lem lai lo tawite chim khawh kan min zuam lai i Tuzing caan ah hin ka thinlung nih a vei em em mi ka thinlung hnak a ka doh ngai mi ka chim zongah a za ka ti khawh lomi kha tuzing zongah kan Khrihfabu a tlang thiang ah hin ka chim ṭhan lai. siangngakchia sin zongah ka chim ṭualmal ko nan ka chim lengmang ka ka chim peng ṭhiamṭhiam cutu cucu tuzing ca zong kan Khrihfabu nih hin thei ṭhan hna u sih timi kha thazaang pek ka duhmi si. Le tuzing caan ah Thawngṭha i hrawm dingah Baibal caang ka van i thimmi te cu kan rel lengmangmi, kan theih lengmangmi a si ṭheu lai tiah ka zumh. Efesa dal nganak a hme hleinga in ka van rel lai i kul tiang kha ka van rel lawlaw ko lai. Efesa dal nganak a hme hleinga in ka van rel lai i kul tiang kha zeitindah kan nun chan a si ti kha ṭha tein i zoh u. Mihrut bantukin um hlah u, mifim bantukin um u. Atu kan nikhua hi caan chia a si caah caan ṭha nan hmuhmi paoh paoh kha ṭha tein man i zuam u. Mihrut si ti hlah u, Bawipa nih tuah hna seh ti an duhmi hna tu kha tuah i zuam u. Zuri hlah u, zu cu nanmah hrawktu lawnglawng a si ko. Thlarau tu khan khat deuh u. Hladawh in pakhat le pakhat i chawn u. Bawipa cu hla le awdawh in nan lung taktak in thangṭhat u. Kan Bawipa Jesuh Khrih min in zeizong kip caah Pathian cu lawm u, a ti. Kan Cathiang relmi Bawipa nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Fimnak kan hmuhmi fimnak a um. Cucu kan nih nih minung lei nih kan tahmi fimnak a si. Cawnnak in hmuhmi fimnak kan nih nih cun kan theih khawm cu fimnak a si. A pahnihnak ah cun Pathian nih pekmi fimnak timi si. Cucu van, eh, van i hlan ve khang lang ko ning law mirang holh nih cun wisdom ati cucu pathian nih pathian sin a rami fimnak kha wisdom an ti cucun minung nih cawn chommi belte cu knowledge an ti khakha ai dang cucu ka hin asia cun fimnak ve cio cio pathian nih cun te zei khidah mifim atimi hna si timi te kha van chim ka duh mifim ti i Pathian nih a chimmi cu zei cu dah a si ti si ahcun caan a hmang thiammi hna khi Pathian i mifim ti a ti hna. Efesa dal nganak a hmelei ngan kan van rel tikah zeitindah a ti ti si ahcun kan ni khua le caan hna hi caan chia an si caah Caanṭha nan hmuhmi te kha mannei tein hman i zuam u aw, a kan ti Pathian nih. Khah! Caan hmang thiamtu cu kan si maw si lo ti cu tu zingah hin pakhat le pakhat kanmah pulpak cio kha biahalnak te question mark te kha van i tuah hna u sih. caan hi ka hmang thiam tawk maw timi te khi cu biahalnak te cu pakhat cio van i hal ṭhan hna hi usih law caan kan hman thiam le thiam lo cu kanmah ah a fiang cem tuzing caan ah hin ka biakar lakah bia van tenh ta duak ka duhmi cu vawlei cung i pathian nih a hman bakmi vawlei cung mi zong nih theih a hlawh ngaingaimi caṭial thiam a lar ngaingaimi Rick Warren timi pa kha a ca zong nan rak rel cio ko lai. Zei ruangah hlah khi pa khi the best seller in the book in the world. Leilung hi vawlei cung pumpi ah cauk man an zuar i a kal cangmi lakah top 10 ah ai talmi cauk a si. i khipa khi zeiruang ko ahcun dah khitluk in a cauk hi mi zeizong i rel a hnawh hnga tiah a thi tampi ummi lakah pakhat cu zeidah a si ti sa cun khitluk mifim mithiam holh phunphun holh ka tila holh sang holh thuk holh do zong a thiam ko nain a catialmi te khi pun lang ti ka tial ngakchia boh te man nih khin rel hna so an theih kho la dah ti thup khin a ho an rel zongah an theih khawh ding le an i fian khawh ding khin ca a tial ka chim duhmi cu tu zing caan ah hin pathian bia a tlang thiang i kan chim i kan aupi tik zongah hin pathian nih hin minung lei in holh thiam ka ti lai a sim le rel thiam hmur le ka ti a um cu cucu i zeitluk i cathiam sang pi si zongah chim le rel a thiam lomi hna nih cun a zei khi an chim kho hlei hoi fawn lo cu mi thinlung zong a la kho hoi lo cu pathian nih talent teme a kan pek cio i kan ka ti lai kan ṭhat hnemnak hi ai dang cio cucaah tu kei ka uarmi kai kalpi vemi ka thinlung i kai chiah vemi pakhat cu zeidah a si ti si ahcun pathian bia he dawt tak i chim hi a hau lo ka te bia thuk thuk le bidawh dawh i chim hi a hau lem lo ka te biatak kan chimah khin mi thinlung a rin a tuan deuh biatak nih khin mi thinlung khi a rak tem deuh cucaah cun tuzing caan ah hin holh hi ka thiam lo ning cu amak pheh ding ka um lo india siang ka rak kai lo ta hra ka ol ka sang ka india siang ka rak kai i ka khin chon ding khi a miphun dangdang kha ka te chaw tikah adi ka i abik i kan hman mi cu bung bantuk i kan hman mi cu ngaraung holh si cu si lo ahcun mizo holh si khua chung i ka thun ahcun mizo holh si baptist ah kan i pum mizo lawng te an si culo cu kan holh hmanh holhnak a um lo kan ni le hmanh khi a caan ah cun kan mah chungkhar mizo holh an hmang cu cu cu mino zuat mizo holh hman si cu ca cu ka holh lonak zong cu sau holh kan e khak le zong van chima cu kan nu zong cu falam cu rak si le khaklei zong va chim si cun kai kah tia dih kai kah tia falam falam hrihril le si lo halkha hrihril ka si fawn lo mizo hrihril ka si fawn lo ka cho ka ni he cun kan i phone ka u he kan i phone kan holh ka holh kha ngaih tikah a bei a do a si lo a si lo na ti lai i rian na tuannak cu kan mah kokek holh te no Pathian rian na ṭuan te la cu holh hi nai ralrin a hau ṭha tein nai chuan ṭha na hau hi ka ti le a si a hmaan ve ka ti hakha ka si tikah holh hna hi biadawh biathuk thuk la cu chim lo hit i holh man hi kai har asinain tuzing caan ah ka chim tu bikmi cu ka thinlung i am pathian bia hi ka chim i a ngaitu hna thinlung le hna ah hin thiang thlarau nih rian a rak ṭuan tawn cucaah tuzing caan zongah kan caan i caan chia a si caah mu kan caan neihmi caan cacaan sunglawi te hi a khorh in i khorh thiam hi a biapi tuk a thim bak i thim a caan a si cang Cucaah dawtmi Khrihfabu nulepa u le nau hna, kan caan hi caan chia a si. Pathian nih caan a hmang thiam tuk ah mifim a ti caah caan kan hman thiam lo si ahcun Pathian nih mifim a timi lakah ai tel lomi kan si sual lai ti ka phang tuk. Le hika hin biathlam a ngan hloiruk a hnek hleihnih kan van relmi te kha tu lio vawleicung pumpi in an buaipimi si tu hi cucu van chim ka duh kan i ralrin thiam khawhnak chinchin ding caah biathlam hoi ruk a hme hoi nih ka van relmi ah khan cun vancungmi paruknak nih a kanto cu Yuflet tivapi cungah a thlet a ti. Yuflet tiva kong hi a tuanbia ka chim a sian tu a sau tuk lai caah khan a tuanbia lei kha kal ti lem lo khan Euphrates tipi cu million in mi atu Iraq ram ah khin a um Iraq ram le atu Iraq ram chungah khin a ummi mah cu Euphrates tipi cu A hlat te ko usih. Hlan lio ahcun hi Yufrate tivapi an hmuh tikah hin zeitik hmanh ah a reu kho la timi minung ruahnak nih a phan lo. A reu kho lo hrimhrim cutluk in an rak ruahmi si. Asinain Bible nih cu tin tein a hlan kan tein a reu te la ti a rak chim. Cucu cu Yufrate tipi cu a timi cu ka hin. Cu nu van ah khin biathlam hlehnihnak a ngan hlehnihnak a hme pasarih in cun van ah khin raldohnak a um. Mikhael le a vancungmi hna nih khan limkeng cu an doh i limkeng nih limkeng nih cun a vancungmi hna he a rak doh ve hna. Sihmanhsehlaw limkheng cu a sung i amah le a vancungmi hna cu van ah umnak nawl an ngei ti lo. Limkeng nganpi cu leng ah an hlonh. Cu limkeng Cu rul pitar khuachia asiloah Satan timi vawleicungmi vialte a hleng dihtu hna kha a si. Amah cu a vancungmi vialte hna he vawlei ah an thlak hna, a ti. le biathlam chung hi kan van rel a si ahcun zeidah kan hmuh ti si ahcun kha van i raldohnak i a sungmi setan a phoih pawl an thlakmi hna lakah atu Jufet tivapi tang ahcun thlarau sual pali hna cu hren an si tiah kan hmuh. Cucu nilnung ahcun vancungmi nih a muko a tum lai i cu an Jufreth tivapi tang i an hlenmi hna cu an va phoih hna lai i an thlah te hna lai ti. An chuak lai i vawleicung khuazakip ah an kal lai i an hrem hna lai a ti. Mah cu he pehtlai cun a dang rel ding a tam tuk nain a kha cu ka chim ti lai lo. Mah kha foka tein kan caan le caan chia a si caah kan i ralrin khawhnak ding te i a tampi lakah tlawmpal te van lak mi te khi a si. Cucu atu ah hin cu Yufrate tipi cu A reu a cah tuk a cah tuk ahhin atu hi a mak tuk ti si. Mah cu Eufrat tipi cu million za le zeimawzat nih a tangh million za lawng si lo minung tampi nih an dinmi an eimi tivapi a si. Mah cu kamah cun thlai hnah thlai mu je ka ti na e an cin ei le din tampi an cin a cawmtu hna a si asinain atu cu a reu ning kha a cah tuk caah hin scientist pawl nih scientist nih an tuaktannak i a phak khawh tawk in an tuaktan vemi ahcun hi vawleicung zapi utu phopian hmuh ruangah hin a si ko e tiah cucu an nih a phian chuah ning cu a si Asina belte in Baibal kan nih zumtumi hna nih kan i tlaihmi a nungmi Pathian Baibal nih fiang tein a rak chim ciami kha zeitihmanh in el awk a ṭha lo. Atu hi mah cu ka pi a ummi hna minung million tampi nih cun mah cu kamah cun ti a reu caah set tak in tivapi ah cun ti an dawp cang ti si. Cucaah minung tampi nih cu cu hmun cu an chuahtak cang ti. Scientist pawl nih zeitindah an tungtat ṭhan ti si ahcun hi Euphrat tipikam i a ummi hna kha zei ka ti lai a reu tikah cun atu 2024 kum thong hnih kum kul le kum li le bang ahcun a ro viar lai i a lum tuk lai ning hi rei ti awk ṭha lo ti si. Scientist pawl nih an tungtat ning ah. a lum ning a lum ning a zual in zual tuk lai ti si la ka chim duhmi cu cu Yufet tipi cu a reu a cah tuk caah Bible nih a rak chimmi Yufret tipi tangah thlarau sual hna pali cu hren an si nikin ni ahcun vancungmi nih muko a tum lai i mah cu hna cu chuah zelen an um lai i khua vawlei cung khua zaremtuk an kal lai i ratheihnak sirsaknak a tuah a pek hna lai tiah a ti Cucu atu ah hin Euphrates tivapi tangah cun kua he khuarkuhrum pipi hi an, an hmuh hna ti si tu hi video in tuhte tedah an kal i video bak an va zei an va lak ti si mah cu ko chung cun powerpoint le zei hna um selo cu ma cu cu kan ka van in piah hna hnga Mah cu ka chung cun an hrum ning le an ai ning man ngaih ngam khi si lo ti si. Cu aw mak taktak, saram aw bantuk, a rum, a hram, a aimi aw hi an theih si. Cucu an si bak ti khi si loin Bible nih a chimmi kha kan Bible nih a chimmi he van tah khin ahcun a si la lo timi hi chim awk zong a ṭha lo. Cucah tuzing caan in chim ka duh bikmi cu kan caan hi caan chia a si cu. Caan pawr ah, caan tar palik ah a ummi kan si cu. Zaangfahnak man ah pek chinmi zaangfahnak cu aho kan um cu. Cucaah cun kan vawlei caan a chiat ning cu van ruat ko law zeitik ah dah hi kan kan pawngkam le kan mah hi kan claim u chung zongah zei thil a cang lai i do dah le kahnak zong a um la ti cu nan kan ruat bal lo cu caan a chiat ning cu kan mit hmuh kuttong bang am dahawh caan a chiat ning cu kanmah nih kan ton cang cu hi Cucaah Bawipa nih caan a hmang thiamtu hi mifim ka timi hna cu a si tiah Bawipa nih a timi hi mifim lak i kan i tel lo lai ding hi kan Khrihfabu zong ka siang lo mifim a timi hna lak i tel ai telmi si hna usih si hna usih siangakchia zong ka luh tinte in a tain ka ti ka luh tinte hin hi hi chim lo kam khat tal chim lo a tain ka chuak bal lo Cucah cun dawtmi Khrihfabu u le nau hna, a hme bik le lian bik tiang kan caan caan chia a si hi. Ralring tein man nei tein hman i zuam hna u si. Hi kan man man hi dawh van i kan hmuh te ding kan laksawng cun si te lai cu. Cucaah tuzing caan ah ka chungkhar kong, ka hawi le kom kong ka ruah tikah mi cheukhat cu ka siang kaipimi ka hawile hna nizaan zongah khan pahnih an ra. Cheukhat cu a ra a ra ka chimh ko hna nain a ra ngam lomi an um zei ruangah a um ding lo i um kho ti tung lo i hi ti bak i a thir cangmi ka hawile cheu kha tampi an um zu lo in a um kho ti lomi a ngol bak a veimi hi an um ka chung le khar ka hawi le cheukhat ka ruah hna tikah ka chung le ka khar zong hi khamnak ah hin seihchiah khamnak ah hin kan i lawm taktak maw lawmhnak tling a neitu kan si taktak maw timi kan caan a chia tukmi parpalak ummi kan sinak he hin ka chungkhar hi teh kan dam tling maw thlarau le han teh kan dam tling maw kan caan kan hman ning hi teh kan i lungsi taktak maw timi te kha tuzing caan ah ka van chim khawh tawk si dawtmi khrihfabu u le nau hna bawipa nih a fim timi lak i ai talmi sazin ah um hna usih i zuam hna usih i ralring hna usih kan din kan ei kan thut kan to kan cawl kan cak kan chim kan rel zong ah hin bawi zei thil nan tuah bawipa sunparnak ah tuah ko ti cu Kan tuahmi hna nih hin Bawipa sunparnak a chuahpi taktak maw? Kan holh, kan chim, kan relmi hna nih hin teh kan Khrihfabu, kan member, kan u le kan nau, kan zumtipu hawi caah thachiatnak a chuah sual maw? Bawipa sunparnak a tling taktak maw? timi hi kanmah le kanmah hi question mark i tuah lengmang hna usih. Cuti kan tuah si ahcun caan hmang thiamtu member kan si lai i zeitluk i vawlei harnak nih kan sinah zei bantuk phun lam phunphun in kan doh hmanh sehlaw khi ka kan phak tik ahcun a kan nihter tu an si te la cu. Khate kha tuzing caan ah van chim ka duhmi si. Kan bawipa nih kan chim khawh tawk te kan sa te cung a thar in thluachuahnak kan pek piak ko seh.